Lasiba bilichinnima yi kum dali pɔhim zuɣusima wulana ka ti a ku puhiri mabiligu zaasa di ban bahim ban ku be pɔhim maa zuɣu ka tabiri sɔŋna ti yaba tampim lan saa yo ni zaɣila pa nira bɔn niŋ nyin ka nyin bi niŋ nira ni zuɣusaa niŋ ku pala nina n yuuni tiŋnima ka tiŋnim gba pa nina n yuuni saa zuɣu nabi kara pa nina yuun taba amaa bi ku gbahi taba ŋun biligu naa galli o n kuli jɛri kpaŋ Baŋdibiya ni jɛri kpaŋ maa daa nyɛla daba daa. Di zuɣu o yi ti bɔri ni o nyɛ dawili ti kɔhi o yɛn kola pina soli ka nyɛ taataagalli zaŋ pa di zuɣu. A ni nyɛ li ka di niŋ lahiʒibu ka a yuuni li ka ti zaŋ a nuu shihi li ka di biligi lu a taali ka a tum maa ka bi gbaag a ti kɔhi ni ŋun daa vandi kuya ka lihi lɛrimi leei binsaba o puli ni bɛm ku niŋ yoli bee ni ŋmam ka n labisi ka ti yaba ni a mahimambila ni zambala n-dim la kurigu ka o nyin kab niŋ kurigu puuni. Shashi ni kom diri saalan bia ayi satin bi nyuri kuliga. Dagbamb yɛliya ni o daa gbibila saa o nudirigu ka gbibi sanzali o nuzaa. Di zuɣu ni hal kpambaliba daa mini Kuosilo ka o yina ka boli saa ka saa buri ba ka o ʒiya sa nyimbiɛ n-tɔɣisi salo. Laa ti Yawɛ Naa mahimmambili maa saa yɛtɔɣa ka yɛn yɛla, di zuɣu ka n chaŋ n-teeri o yɛla maa. bɛ yɛn niŋ yɛn pirigi nam shab yɛn ni na sa ka shab mii yɛn ni jɛŋ kuŋ ŋun doli soli ka ŋun doli mɔri ti zaa kuli la Yaakubu yili amaa lala tinsi ayi ŋɔ nyɛla o ni di shɛli amaa din pam tuma maa n ku lahi tooi teei o ni daŋ shɛli dibu yuma anu ka di jɛŋ kuŋ ŋɔ maa yuma anu n di tampiŋ ŋɔ yuma anu ka di mɛŋ yuma anu ka chaŋ ti di yɛni yuma anu, ayi ka din kam bɔra ni kuli teeli maa di lee simsi ni zaŋ di gba zaa zaŋ pahiya. Saha yɛtɔɣa ka ti yɛn yɛli, ti ba piri so m-bɔhi bɔhigu ni Dagbanli puuni, nir ni tooi bi niŋ shɛli ka saa ŋme o bee ka saa yɛl o bee ka saa tah o, tɔha toon ka bɛ ni saa n-tahi so, kaman tiŋbuŋ ni n yɛli na, kaman bibihi. Bana ni saa n-tahi zaɣila, amaa ninkura ban yɛli yaa, Saa n-yel o, bee Saa n-ŋme o. Nindini tooi bi niŋ binshɛɣu ka saa ŋme o. Di yɛtɔɣa n-ʒili ti maa. Dinzuɣu ka a saha ka ti yɛn bo kahigibu n-zaŋ ti lala yɛlli maa ni zaŋ chaŋ saa yɛtɔɣa. Dagbanli puuni ti malila binshaɣu ka ti boonli saguŋa a mi li di biɛla di ko ka chɛ sagani ka di biɛla di ko ka chɛ satoli ka di biɛla di ko ka chɛ samihi chɛɣu n wolli taa Dagbaŋ mii ni yɛli binshaɣu ni saguŋa saa maa zaŋla saguŋa Di zuye pam ka laa bi na tooi zaani laa, di dii bi tooi zaani shɛɣu ni. Di tooi zuui ka di zaani laa, wuu ni ti du ka saɣi ti saɣi mibu bee saɣi ti saɣi zuɣu kamani saha ŋɔ. Dizuɣu zaawuni saha kam a ni nya a gbinni polo ka di ku ŋmaai zani ŋ-ŋɔ sagbaŋ laasabu. Dizuɣu hal di yi ti zaruga ka a nya ka saha maa nyaɣisi yirina di puuni, saguŋ ka o zani maa. Di ku ni nyɛ sagbaŋ zaɣ piɛlli n-gbinni di gbinni ha ka di niŋ ka di zibigi la bɛ yaya la. saguŋ ka o zaŋ tooi zalili paai dibaayi bee ata ka di zaa zaana gbunni polo ka di zaana dagbambi shɛba boonila saguŋ ayapolo wula ka boonili bɛ mi ti yɛli ni satoli bɛ ni yɛli kichɛɣu kpa satoli gbunni polo ka bɛ yɛra maa Ninkura yɛli ni saaba kuri wulinluhili. Saa ni tooi pan sagbaŋ n-yi wulinluhi ni na ti mi, amaa saaba kuri wulinluhili naɣila wulimpuhili bee luɣili. Di zuɣu Dagbanli, a ni nya ka Dagbamb dii bi tooi kpaŋsi ka bɛ me yili ka leei yili maa dundoli n-zaŋ kpa wulimpuhili. a yi chaŋ tiŋkpani sili yɛlitɔɣ shɛŋa nya, a tooi ka palli ko gari ka yi shɛli din kpira ka di lɛbi birila palli maa, bee zaŋ kpa palli maa. Aai, bɛ je ni yili maa tuhi satoli maa. Saa ni mi di yiri shɛli polo na, din ka Dagbani booni satoli. Amaa n yɛrimi, di ni tooi mali yu shɛli dabam ka ti nabi bɔhim paai nimaani. Turon Dagbani li, di barimi ka tuwa, sokam bɔbirila o yaatariga. Bee ti yɛn ni sa mihi di zooi pam ka di nyɛla sagbaŋ n pani ka a ti nyɛ ka o zaligi luɣu shɛli polo n pa tooi kom bahi nimaani ka a nyɛ ka binshaɣu booi booi kamani mihi n bɛ tingbanni la ka di yɛn saa maa n bala ka di luɣu shɛli polo ku ŋmaai sabigi di wuhi ni o mii bi yaa ni bɛ luɣu shɛli polo n bala a ni yɛn ka ni saa maa miri yaɣali n ŋɔhi naawuni ni o bahi sa mihi shɛm kaya ka di buui buui hali saa ni tooi ku ka fui kaya ka gbunni maa ka di niŋ ka di paligim la ka ni yɛri shɛŋa kaya ka di buui buui biɛni bi boonila samihi ni yɛra ŋo yɛri n tooi mali yuli dabam amaa ka di nyɛ manna bi bohammi paali amaa ni wum ka ninkura bolili shɛm ka n wum bala Saganimi nyɛla saa ni yi ti zani ka binshɛɣu booi ka bɛ ka Ghana flag la ka booi chaŋ ti baŋ ŋɔ to din ka booni sagani ka Dagbamba nyɛ ŋahili ni ni sagani ku tooi kari saa nala saa maa di pun bi bɔri ni o mi hali a ni tooi yɛli ka saa zani gba ka din tooi paai dibata. ti ni daa nyɛ zaɣ jihijihi ka chɛ bihi na nya ti, di daa chaŋla bɛ yɛn ni sɔŋ kariti saa maa maa. O boom maa di zuɣu di binshiri zooya pam ka laa saa ti ku ka laa binshiri be saa maa ni ka o bi mi. M biɛl ni saa yi ti ku ka di beni saa maa bi mi la, yaa maa di shiri zooya ka lala bini ka saa ku ka a nya ka di be di puuni ka laa saa maa ka o shiri bi mi. A mi bi shiri ka a tom maa bee? Chɛ ti kpɛbɔhi ŋmaa banmaŋ puuni. A nyɛ saa yɛlibu, saa ku tooi yɛli nira ka di ka daliri. Saa bi ŋmɛri nira ka o bi niŋ binshɛɣu shɛɣu, ka saa ku ŋmɛ a ka a bi niŋ shɛli. Nyi ŋun yuun ŋɔ, nyini nya ka o bi niŋ shɛli, amaa di mali daliri. Ŋmahinli. Ni ni tooi lo tiŋa ka di pali dalili shɛli n-tahili bɛ chaŋ ŋɔ chirigi taba. Kaman wahu ni tooi dim so ya ka di pa daliri, ka di ku ka daliri, bee lɔŋ tooi dima ka di ka daliri, to sabi ŋmɛrila n-ku ŋmɛ a ka di ka daliri, di kala. Tuuli, So ni tooi boli saa ka bi wum ni saa yɛtɔɣa, M bolila saa, amaa m bi wum ni saa. Saa gba wumni n ka so booni saa ka wumni saa, ka saa ku kum ka o baŋ saa maa ni yɛltɔɣ shɛli maa. Di zuɣu nir booni saa, ka bi wumni saa. Saa maa tin tooi nyo, amaa ka ŋun dabara ni maa chɛ o zaŋ li mi so bee ka o zaŋ mi binshɛɣu. Saa maa yɛl o mi, Aa! N na ku tooi kana saha ŋɔ, n yi kana saha ŋɔ yɛn dila nyɛvili. O bi wumna, ka n ku kumna, Zomna, zomna saa paɣa, zomna, sagbiyaɣu, zomna! Ka ku piɛgl o binyɛhiri ka ŋmɛril o binyɛra. Sama n-tooi mi o ka o zaŋ mi tia bee ka o zaŋ mi binkɔbigu bee ka o zaŋ mi binshɛɣu. Di beni. So ni tooi mo so ka o tim saa, o gba ni nyɛ bibia maa. Saa maa ni chani maa o ku tooi bi yihi ʒim ka o zaŋ mi so. Di beni. Ka naan chɛ di mi nyɛla daadam zuŋ ka o so binshɛɣu, ka bi kum saa. Saa maa yɛn mi o mi ka ti daliri. o yɛn zaŋ binshaɣu pa o zuɣu ka di wuhi lala bi naa ka o kpuɣi ka o tum lala tuma maa o bi nyɛ o la yoli n na pahirami di zuɣu nini chaŋ ti zu bin daa kumdi saa maa ka jɛ ni bi ti kum saa o yɛn zaŋli dihi ninvuɣu shɛba ban nyɛ ninvuɣu bɔbili bee o ni kpuɣi so bi naa o talahi niriba Di zuɣusaa lana yɛn kum saama ka baŋ saama kumbu, yi zaa yɛn kpimi, saama yɛn ŋmɛla yi zaa. Ŋun kam di laabu naa, saama ŋmimi, saama yɛn ŋme o. Naɣila ŋun yɛn kum saama maa kumli waligi. Amaa di biɛ pam ni niriba chaŋ ti kpuɣi bini n-zaŋ li dihi ninvuɣ bɔbili ka bɛ kum saa. Di chanimi leei biɛri. Di zuɣu nir daa yi ti zuli a zubu maa, o bɔri ni ninvuɣ shɛba, hal o bɔri ni tiŋ maa maŋmaŋ lana ŋun su tiŋgbani maa. ka di paali o noli bee ka o paɣa bee o bihi dili di saa din yi polo n pa shɛli naa maa ŋun ni zaŋ o nam maa yaa n pili ŋun yɛn kum saa maa ka o bi kum saa maa di biɛni ka naan chɛ bin tooi dolisi niri ni saa ka saa ŋmɛ lala niri maa ka ninvuɣu bia ku zaŋ daadam dolisi saa ka saa ŋmɛ o di gba zaa beni. Amaa ka sheli, hali di yi niŋ daliri kali a tabila tia ka saa yen ŋmeli a tia maa, o yen kpuɣi a n-labi. A ni tooi be duu ka saa yen ŋme duu maa, binshɛɣu so ka o yen ŋmeli maa, o yen kpuɣi a n-labi, o bi yen ku a. Ka di pɔi tin sheli beni maa, di na mi niŋ nimaani. Bia ka saa maa ŋme, n na mi pun yɛli li. O ni maa lahi fara tooi ku, ka saa miri a. O ni niŋ ka tɛɣisiri ka n yahi miri buɣim maa piɛlimi, ka ti gbaai saa maa. ka o ŋmɛ ka kpuɣi bia alabi ka niŋ buɣum dabi duu maa ka fali alabi maa ŋuna di zuɣusaa bi ŋmɛri daadam ka di ka daliri naɣala bin tooi zaŋ daadam dolisi saa ka saa konkomi ka bi mali daadam dolisira binshaɣu ka bi zaa din bɛ biɛhaɣu puuni ka ni tooi di daadam nyɛvili bi zaŋ daadam dolisirili a bi nya bi yɛn zaŋla daadam dolisi o nyɛli ka bi zaŋ niŋ ka o yili o maŋ miya alizina kpɛla o ni hankali din di yɛn tihi o nuri niŋla o ni kpi maa di lan ka o sani di zuɣu alizin maa yɛn zaŋla gabu maa n-ti piri o kukoli ni o biɛha ni ka a zaŋ piri a koli ni ŋɔ daadam ku tooi yil o maŋ miya ka yi kana ka o nuu ka o nyingoli ni o ni zaŋ o maŋ bahi saha shɛli alizin maa yi o ni ka o pam mɔri ni o tiligi o maŋ yaha o mi ku lahi tooi tiligi o maŋ bɛ ni tooi zaŋ daadam dolisi kom ka kom di nira ka dali dolisigu n-nyɛ li bɛ ni tooi zaŋ daadam dolisi kuri bini Di zuɣu hali o ni yɛn niŋ shɛm gba ka di di o nyɛvili maa m ba pira, a gba yi yuli hankali ku tooi deei li. Di zuɣu saa ni tooi ŋme nira ka nyin kana ka bi nya alaama din pa o zuɣu wuhi ni saa ni ŋ-ŋɔ ka o niŋ ka saa maa ŋme o. Aai! Saa bi ŋmɛri nir yirim ka di ku o bi niŋ shɛli, saa maa ku ŋme o la alaha. Saa bi ŋmɛri la. n malila dabara tima lali nyɛma ka n chɛri ti ni so binshaɣu ka o kum saa bee ka n bɔfu shɛli ka saa yɛn ŋmɛma ka n zaŋ mihi binshaɣu din bɛ Dagbani ni hali ka saa kɔŋko bɛ ni tooi ŋmɛ nini marafa biɛɣu ka o zaŋ li mihi so bɛ ni tooi ti ni piin biɛɣu ka o zaŋ li mihi so din bɛ Dagbani puuni di zuɣu n ba pira saa bi ŋmɛri ni di yiriŋ naɣila daliri n bɛ di puuni ni yɛra ŋɔ ninkura ban bɛ yoma ba ni baŋ daliri din bɛ di puuni ka naan bɔhi ni kara saa yi ŋmɛ nira yi ni tooi gbaag o saha shɛli o ni ŋmɛ o maa ninkura yɛliya daadiipa saa lana m-beni so na ku tooi miri nimaani na saa maa neen bela nimaani n-chani tiŋgbani ni ka buɣim la kamani laati ni yi ku gira ni do tiŋgbani ni ka a nya ka di nyaɣisiri shɛm maa Di pa saha lan be nimaani. Aai, so na ku tooi miri ni Sheelai na guhila saha ka o ninni ŋɔ bɔri shɛm ka naan chaŋ. Di zuɣu m ba Pira, a ti wum ni saɣiri a ŋmɛla so, yi kana ni ka daliri shɛli kani. Ninkura ban be yoma nyin ni ŋme saawara na bi puuni yino binyɛla saha maa ŋmɛbu maa daliri ni nyɛ shɛm, o bi ŋme o la yoli. bin yaa ni dolisigu bɛ di puuni binshaɣu kam din di daadam nyɛvili di dolisira di zuɣu n yɛra mi doro kam zaasa a ni ku tɛhiri biɛhagu puuni ni di biɛni ee bi zaŋli dolisiri daadam bi labiri daadam lala doro maa ka bi ku laba tahlɛga a yi ku chaŋ ti buɣusi a doro a ti so yɛn ni tahlɛgi n bala ka a buɣusi ti ŋɔ ka o yɛn tahlɛgi n bala ka a buɣusi ti ŋɔ ka o yɛn tahlɛgi n bala ka bi zaa ti tima ni mɔri amaa ka a bi nyɛri taɣabu din nyɛ dɔri labirili maa di gba malila din tibiri shɛm i gba n tiŋ ŋɔ di ŋmanila nimbihi adi yɛn kpaɣama luna n zuɣu yaari ma pam saha shɛli kam dima bahi n zaa wuni ka bi yaa ni diri zuɣu n bala ka a ku su dirigu mɔri la hali n ti yɛn viigi a ningbuni gbaŋ ayi ka di zaɣisi zuɣu dɔri labirili bala di gba malila din tibiri shɛm bɛ ni labi daadam doro ka bi a kpaɣi wuro ka bi laba di bɛla ni ka o ti lahi chɛ kpaɣi wurugu doro n gbaaga Di zuɣu a bi tiri limi laba limi, ka tiri la kpaɣu wurigu, a ku yɛn tibili la hali ka ti wuma, ka a ti dihi tabili a ku lan tooi nyɛ ti la. Di zuɣu doro kam zaa sa a ni tiɛhi biɛhigu puuni bi labiri daadam, bɛ ni tooi kuli labi daadam kpaɣu piɛliga, ka a tibili hali n tibili ashibiti n tibili Dagbani hali n ti dihi tabili ni o ni ka kpaɣu piɛliga m-bala, a ni tibili shɛli a bi nya kpaɣu piɛliga m-bala di naan zo, ihi, dini m-bala di bi yɛn zo bi labili ma, bi laba mi. bee labi daadam doro din gba malila ninkura ni tibirili shɛm, ka naan chɛ doro n-ku gbaaga ka di gba mali bɛ ni tibirili shɛm. Di zuɣu dɔlabirili bɛnimi, ka daadam tooi ku ʒiya ka nyu ka o luɣ shɛli bi biɛra. Amaa wal ku ʒini yi niriba ni, aai, sokam ti yɛn ti yiɣisimi, a ku tooi vuhiya nyom. Bɛ lib o lim maa. Daa daŋ ti o dundi duŋ tiŋ ka di nya bɛ lib o limi. Shɛŋa beni, noli ŋɔ dini m-bo n-taai, ka shɛŋa beni, napɔŋ ŋɔ dini m-bo n-taai, ka shɛŋa beni, nuhi ŋɔ m-bo n-taai, ka shɛŋa beni, taali kani. O ku jaami. Aai, o ku jaami. Tɔra zuɣu bilichinnima, n ni ku yɛn buɣisi shɛm n-yaai tatarigi n-zaŋ ti ya m-bala maa, amaa n yɛrimi.